Tameidiau o ymchwil TAR, Ymchwil Athro Dan Hyfforddiant gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching.
Croeso i Tameidiau o ymchwil TAR, Sioned Dafydd dw i a dw i'n ddarlithydd yma ar y cwrs Târ Cynradd yn Brifysgol Fetropolitan Caerdydd a gyda fi heddiw mae Deio Jones, un o'r myfyrwyr sydd yn dod i, i ben a'i gyfnod erbyn hyn um, o hyfforddi ar y cwrs Târ Cynradd. Um, a mae Deio wedi dod mewn i sôn am yr ymchwil nath e fel rhan o'r aseiniad cyntaf um, yr ysgol arweiniol nath osod y pwnc i ti, a wedyn nes ti benderfynu ar yr union ffocws. Um, a mae e'n mynd i rannu pyn bach gyda ni heddiw ynglyn â'i ganfyddiadau e a'r hyn oedd e'n gallu i argymell i'r ysgol wedyn ar sail yr ymchwil. Felly diolch Deo yn dod i mewn. So dyda'n gyntaf, beth oedd dy bwnc ti? Wel, ym mhwnc um, i gychwyn oedd um, dysgu'n annibynnol, ond nes i benderfynu wneud o'n seiliedig ar sut mae dysgu'n annibynnol yn y blynyddoedd cynnar yn cael effaith ar fywydau'r y ddysgwyr drwy gydol ei oes 'lly. So tra maen nhw'n mynd i addysg ymhellach wedyn. A pam nes di ddewis hynny? Wel, os ti'n penderfynu dewis hynny, oherwydd um, ro'n i, gan bod fi efo'r plant ifanc yn yr lleoliad cyntaf, ro'n i wedi diddordeb mawr, gan, wel, ro'n i'n gweithio'n rhoi tasgau nhw, ro'n dat fi'n aml ddim, Mr Jones, oedd yma'n deall, oedd sgen i'n syniad lle i gychwyn. A nes oedd hynna roed um, Ie, so hynna'n neud, ma' hynna'n roid rheswm i fi fynd neu ymchwilio i fewn iddo fo gan bo' fi'n gwbo bod o'n broblem sy'n digwydd ar lawr y dosbarth yn barod, felly o'n i isio sicrhau bo' 'na, wel, ymchwilio mewn i weld os o' 'na gysylltiad rhwn pam bod o ddim yn digwydd yn yr oedran ifanc a sud effaith ma'n ga'l ar gweddill ei oes. Ie. Ma' hwnna'n ddiddorol yndydi achos t'mod bo' ti'n sylweddoli a efo plant ifanc yr oed yma ti'n meithrin yr arferion da yna sydd i fod i aros yeah. yno gyda Lois wedyn, ie. Yeah. Yeah. Felly, um, oedd gen ti, o ti wedi cael y bwnc, o ti wedi penderfynu ar dy ffocws, a wedyn is ti ati i ddarllen. Do. So, sut nes ti ddewis dy ddeunydd darllen a be uh, nes ti ddarganfod? Sut ti'n chwilio drwy ddefnyddio um, um, Google Scholar, MetaSearch a gwestiynau estyn i fyd hwnna'n rhan anatod o'n ymchwil. Gan fod fi'n gwybod bod nhw'n ia, yn ddib- ddibynadwy ac yn bod nhw wedi'r prif gorff 'lly. Wedyn swn i isio penderfynu cael chwech ffynhonnell i gyd. So ffynhonnell cynta oedd o wedi selio ar yym jyst i jyst sicrhau bod fi'n cael yym ffynhonnell ryngwladol. So o wledydd Asia. Roedd hwnna'n yym argymell bod yym dysgu annibynnol yn cael effaith, wel mae'r cartref a'r hyn rhiant a wel neu'r gwarchodwyr yn cael effaith mawr ar ddysgu'n annibynnol. Felly yn sicrhau fod eisiau cynnwys hwnna i weld beth oedd y prif effaith. Oedden nhw'n dweud bod yn bwysig iawn cael cysylltiad, wel oedden nhw'n, yn, e oedd yr data'n profi bod nhw'n bod y cysylltiad o'r cartref yn hybu annibyniaeth o fewn y dysgwyr ac yn yr ysgol felly, a wedyn bod yr athrawon hefyd yn meddwl bod um, manteision i ddysgu'n annibynnol. Mae'n ddiddorol yn dydy pan dyn ni'n mynd edrych ar ymchwil rhyngwladol, achos yeah. ti'n gorfod ystyried hefyd bod gwlad, gwledydd asian ar, arbennig, um, y diwylliant gwahanol yeah. ac agweddau gwahanol tuag at addysg yeah. a phethau hefyd, yn dyn nhw. Tymod, felly, mae'n ddiddorol ystyried, yeah. tymod, mae'n rhan o Yndi, mae'n bwysig perthnasu hwnna i wedyn i gyd-destun lleol ni yma yng Nghymru. Um, tra bod ni hefyd yn cofio bod y diwylliant yn wahanol yeah. mewn gwledydd eraill. Ie, yeah. wel, nes i gymryd hynna i ystyried fyd, achos, wel, gan bod y curriculum wahanol ag y diwylliant yn ond, mae'r neges o ddysgu'r annibynnol i gyd fel yr un peth i ddweud gwir gan bod achos annibyniaeth nhw so bod nhw'n gallu mynd ar ben hunan fatha'r ch- ymchwilio mewn i bethau mynd i chwarae ar ben hunan dysgu ar ben hunan mae hynna dal yr un neges mor bwysig dim ots pa wlad. Yndi, yndi. Diddorol iawn. Um, a hefyd, ni, ni fath o'r syniad yma bod ynglyn â rôl rhieni, yn dydyn ni mewn gwledydd yeah. asiad hefyd, ynglyn â gaddysg i plant, a, ac ni'n gwybod wrth gwrs bod pwyslais yn y safonau proffesiynol Oes. ar gael athrawon i gydweithio efo pobl Oes. eraill sy'n cynnwys rhieni. Felly yeah. mae fe gyd yn clymu mewn. Oes. Diddorol. Felly, ar ôl mynd i edrych beth yn digwydd yn Asia, nes i hefyd wedyn, oedd y llenyddiaeth arall yn fwy seiliedig ar Gymru. Oedd, oedd. Ac y Deyrnas Unedig i gyd. Dyn y ffronell nesaf, nes i sylweddoli bod um, bod eisiau bod yna, bod angen rhoi pwyslais ar um, lais dysgwyr i sicrhau bod y dysgwyr yn gallu dysgu'n ynifennol. Lle um, rhaid bwysig rhoi um, pwyslais ar llais dysgwyr a gwrando ar eu diddordebau, be maen nhw'n hoffi, be maen nhw eisiau ddysgu amdan. A wedyn, so, drwy wneud hynny, maen nhw'n fwy tebygol o eisiau dysgu ac yn mm. fwy tebygol o ddysgu'n ynifennol heb fod yr athro'n gorau rhoi cyfarwydd ata felly. So dwi'n meddwl bod yeah, lles dysgwyr ofnadwy o bwysig i yeah. hybu annibyniaeth.
Yeah.
Ac eto, mae hyn eco, mae adlais yeah. yma drwy'r amser o tymod, cwricwlum i Gymru, llais y dysgwr, yr egwyddorion craidd yeah. yna sef efo ni yma yng Nghymru, yn cyd-fynd yeah. ar agenda yma. Yeah. Yeah. Beth am y ffynonellau eraill? Oedd yna bethau gwahanol wedyn? Um, Isi sylweddoli, wel, gan bod fi wedi bod ar um, yr ymarfer clinigol cyntaf mewn oed, oed ifanc, sy'n sylweddoli bod, o'n eisiau ymchwilio mewn pam bod pam bod nhw ddim yn, fatha, pam bod nhw'n methu dysgu'n annibynnol. Dyn nes i ffeindio allan bod, um, well, fel nifer fawr o athrawon yn credu bod um, plant 3-5 methu ddim gyda'r gallu i ddysgu'n annibynnol. Mm. Ond oedd yr um, um, ar, arolwg gan Estyn yn profi bod plant 3-5 gyda'r gallu i ddysgu'n annibynnol. Felly, o hynna, dwi'n meddwl bod yna'n rhaid lot mwy o bwyslais ar yr oedran cynnar 'na a'i roi i gael nhw'n ddysgwyr yn unfennol 'lly. Ie. A mae'n bwysig cael y wybodaeth yna, neu'r ffeithiau yna, yn dydy, ti'n modd, achos pan dyn ni'n mynd ati i osod yn dosbarthiadau am yr ddarpariaeth, ti'n modd, parhaus, fel mae'r plant yn cael dewis, wel, Mae, a mae'n bwysig sylweddoli bod plant yn gallu yeah, cael eu dysgu i ddefnyddio yr ardal yna yn annibynnol, neu fel mm. arall. Mae'n ma, ma effaith ar yn ymarfer ni, yn dydy, yeah. mae'n bwysig yeah. sylweddoli hynny. Mae llais ddysgwyr eto'n dod mewn i darpariaeth barhaus. Am, Achos mae lot yn eu ardaloedd chwarae rôl a felly wedyn mae'n bwysig bod nhw'n cael mewnbwn i be maen nhw eisiau yeah, yn yr yeah. ardaloedd a felly. Ie, yeah. ac yr ymgysylltiad yeah. yna wedyn yn meithrin yr dysgu annibynnol hefyd, ie. Yeah. Yeah. Reit, so beth arall? Pa ffynonellau eraill? Ti wedi sôn yn barod well, am sawl peth. Nes i um,

Oedd yna unrhyw awgrymiadau? Timod, pam bod hynna? Oedden nhw'n beio arholiadau neu, neu um, beidio? Dwi'n meddwl yna lot yn deud ar ysgol cynradd a'r uwchradd bod nhw ddim, bod yna ddim ddigon o ffocws yn cael ei roi ar dysgu'n annibynnol lle. Os nhw'n cyrraedd brifysgol, dim nhw sy'n gyfrifol am ei addysg wedyn, yn lle cael rhywun, dda, ia, rhywun yn rhoi cyfarwyddiadau felly i chi. Mae'n ddiddorol yn dydy, yeah. tymod, a'r cyfrifoldeb na sydd ganddo ni tuag at addysgwyr yeah. ar hyd i hoes mewn gwirionedd, ond meithrin yr arferion yna yeah. hefyd. Ie. Ie. Yym a a dyna ni o ran yr... Yym na. ...canfyddiade. Yn ôl yr yr yym ffynhonnell ddau yn deud bod yym plant tri i bump yn ga- yn gallu dysgu'n annibynnol, nes i feddwl 'dyn sut fysa nhw'n gallu mynd ati? Felly nes i ymchwilio mewn i hynny a 'dyn nes i ddarganfod bod yym wel gan Estyn hefyd bod yym dysgu drwy chwarae'n rhan mowr o hybu annibyniaeth y dysgwyr 'lly. Felly yy so bo' nhw'n gyfforddus yn wneud o, a bod o'n gwella nhw hefyd yn unigol. Ie, yeah.
a, a dysgu trwy chwarae, mod, di hwnna ddim yn gyfyngedig chwaith i blant bach yna di, mae'r chwarae yna yn agwedd bwysig yn yr addysg drwy gyfnod cynradd, yn dydy? Ie, ie. Hyfryd, felly, gen ti lot o wybodaeth o ti'n teimlo bod ti pyn bach yn fwy o arbenigwr wedyn, dwi'n siŵr, ar ddysgu annibynnol ar ôl darllen hyn. Felly, is ti nôl at yr ysgol wedyn efo Do. rhai argymhellion? Do, do, nes i, wel, nes i gael tri bedwar argymell, ond yr un fwyaf pwysig i fi oedd i adrodd yn ôl oedd yym y cysylltiad cartref yna, gallu dod â'r rhieni mewn i addysg y plant, so sy'n gallu bod drwy wneud yym bora coffi yn yr ysgol neu caffi, caffi ddarllen neu rhywbeth fel yna, so bod yr, yr, yr rhieni'n dod mewn i'r ysgol, gweld beth mae'r plant yn gallu gwneud yn annibynnol yn y dosbarth, felly bod nhw'n gallu datblygu nhw'n mhellach adre yn y cartref felly. Ie.
So hwnna'n un ar gyfer... Oedd hwnna'n rhywbeth oedd yr ysgol yn neud yn barod neu? Um, na, ddim, dim, yeah, na, yeah. dim rili, na gwir. Yeah. So oedd hwnna'n argymhelliad oedd, pendant a rhywbeth oedd. mod cadarnhaol i allu neud. Beth arall oedd neud rhyw argymhellion um, pellach? So arfer da, gweld arfer da, lle trefnu um, hyfforddiant i'r staff i gyd, lle i fynd i fel i'r ysgol, oedd estyn di gweld yr arfer dda, lle i mynd i fanna neu'r ysgol tebyg, i weld ac i bigo fatha, bigo, wel sut mae'n gwneud esgyn yn ymwneud yn fatha, sut mae'n digwydd, so yna'r yr athrawon yn gallu mynd yna ar sylwi a wedyn gallu trio cynnwys hwnna yn ei ddysgu ei hunan wedyn yeah. lle. Ac ni'n gwybod bod yna lot o bwyslais o safbwynt dysgu proffesiynol neu um,

Felly ymchwil a gymholi bydde hynny yeah, ynde? Yeah, so fysa yeah. nodwedd arall o dy hyfforddiant dilenni, yeah. ti'n mo, ymchwilio a gymholi wedyn, yeah. profi i weld ydy'r hyn wyt ti'n credu sydd yn yeah gweithio yeah, yn gweithio a'i peidio, yeah. ond cael traf, cyfle i drafod efo bobl eraill. Yeah. Yeah. Yeah. A dyna ni y, y prif argymhellion wedyn. Ie, prif argymhellion, ie. Yeah.
Yeah. Um, felly, wyt ti'n meddwl bod cynnal yr ymchwil yma wedi newid dy feddwl di o gwbl ynglyn â, dymod, dysgu annibynnol yn gyffredinol, ti rwan yn mynd i fod yn athro blwyddyn nesa, yeah, wyt ti'n credu bod yr canfyddiadau yma yn mynd i ddylanwadu ar dy ymarfer di? Do, dwi'n dwi credu bod wedi cael dylanwad mawr iawn gan bod wedi i a sicrhau swydd yn cam cynnydd 2 a bod yna ddiffyg annibyniaeth yn cam cynnydd 2 yn barod. Dwi'n meddwl, wel, nathroniaeth i fydd sicrhau bod yr dysgwyr yn gadael y dosbarth ar ddiwedd y cyfnod yn annibynnol. a bod nhw'n cael y cyfle i fod yn annibynnol, so tu mewn i'r dosbarth a tu allan, yn hytrach bod nhw'n sownd o fewn furiau'r dosbarth 'lly. Ac ia, jyst hybu annibyniaeth fydd un o prif ffocws fy athroniaeth dwi'n meddwl. Ie. Yn ddiddorol fan'na, ti 'di defnyddio un gair ddwywaith, athroniaeth. Ie. Yym, a dwi'n meddwl bod hwnna'n ddiddorol hefyd, achos dyna beth sydd angen, mae rhaid i chi gael rhyw fath o athroniaeth bersonol ynglyn â beth ydych chi'n credu yy o ran addysg, ac yn amlwg mae syniad yma o ddysgu annibynnol yn rhan fawr o dy athroniaeth di. Oedd o'n rhan o dy athroniaeth di ar ddechrau'r cwrs? Oedd o'n rhywbeth o ti'n credu yn efo eisoes? Um, Wel, o, yn ei raddau, ond do'n i'n ddim di... Wel, do'n i'n ddim ddigon o brofiad i weld ar lawr y dosbarth, felly ar ôl yr profiad cyntaf, nes i sylweddoli bod o ar goll a bod angen neu gwaith wedyn ers hynny dwi wedi trio gynnwys hwn athroniaeth a trio datblygu fo hyd at heddiw. Ie, yeah, diddorol, mae hwnna'n ddiddorol iawn i fi, achos falle oedd y cnywllun syniad yna, yeah. ond wedyn wedi cael ei feithrin a ddatblygu drwy fyfyrio yeah. ar y sefyllfa o ti'n gweld, yeah. ond hefyd darllen llenyddiaeth, ynddo mm. e, tymod, er mwyn um, datblygu dy ddealltwriaeth di. Yeah. O, da iawn, wel mae gen ti blant ffodus iawn yn dy ddosbarth blwyddyn nesaf sy'n mynd i fod yn, yn tymod, bod, bod ganddo ti'r athroniaeth yma um, sydd yn mynd i hybu nhw yn ei dysgu ac wrth gwrs hefyd yn cyd-fynd efo egwyddorion y cwricwlwm yeah. i Gymru ac yn y blaen. Yeah. Hyfryd. Diolch yn fawr i ti, Deio. Um, gobeithio pob lwc i ti um, yn dy yrfa a gobeithio bydd parhau i ddarllen yn academedd yn, tymod, parhau i fod yn gyfraniad tuag at y ddysgu proffesiynol parhaus di hefyd. Ie, diolch fawr. Pob hwyl.
Mae tameidiau o ymchwil TARG gan y tîm y tu ôl Emma yn Tom Talk Teaching ac yn cael ei gyflwyno'r wythnos hon gan Sioned Dafydd. Mae'n arddangos yr ymchwil gorau gan athrawon dan hyfforddiant o Bartneriaeth Caerdydd ar gyfer addysg gychwynnol i athrawon. Diolch yn fawr i Deo Jones am rannu ei hymchwil gyda ni heddiw. Mae gwaith celf y podlediad wedi ei ddarlunio gan Beth Blanford a'r gerddoriaeth wedi ei threfnu gan Cameron Stewart. Byddwn nôl yr wythnos nesaf a phenod arferol a bydd ein podlediad tymeidiau o ymchwil nôl yn fuan.